America cozah nih kan kan ti lai atu bantuk in kan ram bawmhnak caah tiah a hram a thawktu cu Congress an si MP pawl mu Congress nih an thawk i Bama Acts ti khin an tat tial hmasa sinan mah nak khan atu zei kan ti lai anmah national security arrangement chung ah kan tel ahcun foi deuh lai tin kan tel tikah ah thilṭha ngaingai a chuak. Cun President Biden zong nih minute cangca kha cu kan hmuh ding khi a fiang ko, a fiang ko. Asinain zei kan ti lai, kha phaisa kha rak luang seh law, rak kan bawm hna seh law, zei lei dah kal lai timi cu khakha cu an kan bawmh paohpaoh ah khan cun U Ting nau zo in maw tlangcungmi hriamtlaimi vialte le kanmah NUG ṭha tein kan hmuh ṭi lai, kan khang ṭi lai, ni kan ti lai. Uh, kan i hrawm lai timi kha cu ni kan ti lai policy kan tlak ciami um. Cun kha phaisa lak khawh ding caah committee zong NUG chungah kan tuah. Committee kan tuah i kanmah foreign deputy foreign minister Mu Zaw kha Washington DC ummi si tikah amah kha ṭo ṭo an kan pek i amah nih khan ṭha te a lak khawh dih ding in zei kan ti lai kan i zuam cu amah lio si i khakha kum saupi ca si tikah ah voikhat pi ah mipi kan kan ruahnak bantukin nihin minthut thaizing phaisa puh ti kha cu a si lai lo a karlak ah khoika zawn dah kal lai zeitin dah kal lai timi vialte kha cu tha tein tuaktan ngaingai a hau i kha ti tuaktan ngaingai a hau lio tik zong ah khan kapkhat lei in thil hi uh, America le Europe nih an vun kan bawmh le zangka khin kan mah kan ram pawngkam ah khin impact khi zekan ti lai khi a khoi vei khi um ve impact hi um ve impact cu lai hol zi kan ti lai a tlekmi hi um ve a tlek tikah khan a ṭhatnak lei in tlekmi zong um chiatnak lei in tlekmi zong um i cu tikah zeidah cang ti tikah Taluk le India khan lau Taluk le India an lau tikah zeidah si ti cun America pi hi America nih hin tu Kawlram movement nih bawm selaw atu democracy dumi pawl federal dumi pawl nih hin cozah sin ah selaw kha hna kha le america fuk in vun phone na si ahcun taluk caah hmailei kan himnak zei dah lo lai india caah kan himnak zei dah lo lai timi kha an lau kha kha an lau kha an lau tikah ni kan ti lai ki zeitindah makhakha America phaisa kan lak rualrual in Taluk a thinhun lo ding, India thinhun lo ding, Taluk zong nih a kan bawmh ve ding, India zong nih a kan bawmh ve ding in zeitindah kan kalpi lai timi kha diplomacy kha biatak tein tuah hlan hau. Cucaah cun kha kha phaisa kan duh ai pet tiah vung vung vung kan lak i kha kan lakmi nih khan hmaihlei kan rianṭuannak caah ruah lo piin a tu ah Taluk zong nih direct minor hlei bom, bom lo cu mu. Meithal a pe lo cu mu. India zong nih bom lo cu mu. Kha bantuk lio caan ah kha mei America kan laakmi phaisa ruangah khan Taluk le India nih minor he an bawmh si ahcun kan caah a miak miak lo timi ka tuak ṭhan a hau. Cucacun khikhi kan duh ai pet tiah zapi te lak lo khan kha kan lak ruangah kan pongkam ah siseh kanmah ca lila ah siseh ni kan ti lai san a tlai lai matlai lai lo timi kha kan ruah ngai hau sala ral lio ah khin caan caan ah bawmhnak hmuhmi paohpaoh lak ah khin ni kan ti lai a ṭhatnak na um bantukin a chiatnak zong ka um ve. Tahchunhnak pakhat ka vun chim si ahcun Vietnam ral lio ah khan Vietnam ral lio khan America cun ṭhawng tuk cu mu helicopter an ngei zeizong vialte an nei Vietnam cu an meithal kha anmah tein nan ser an keng tein nan phorh hechet i an kal kha lio ah khan Taluk nih zei kan ti lai Vietnam pawl kha Meithal nan phorhnak caah truck kan pek hna lai. Vanlawng nan he ahcun kan pek hna lai. Macu macu kan pek hna lai ti tampi atu bantuk hin America nih ofa in kan tuah bantuk hin ofa rak tuah ve hna. Cu lio ahcun nguzin kiap timi andar bawi bik kan pipa nih khin Taluk i bawmhnak motor ka ka la duh lo motor ka ka lak ahcun ni kan ti lai kha motor nih meithal kan phorhmi kha america nih vanlawng in an rak hmuh lai bom an kan thlak lai kan meithal lam tu kan sung lai cunak sa cu kan keng tein kan phorh ko lai rak ti maka an keng tein an phorhmi meithal tu khan an tei hna Chim duhmi cu ei kan ti lai, kan la lai lo ka ti duhnak si lo. Sinain kan lak hmanh ah kan caah teinak taktak a chuahpi lai maw? Teinak taktak a chuahpi ding sin kan lak lai. Sen kha teinak kan hmuh hnu zong in tah ramram khat kan si tikah zeidah chuah ṭhan dih kho timi khi tampi ruah chih hau. Hi cucaah cun atu US nih Ni kan ti lai, kan in bawmh hna lai an ti le cangkan. Taluk nih a forh hna i tunai na chimmi seven group pawl kha statement in chuahter hna. Taluk nih chuahtermi hna si ko cu mu. America nih kan in bawmh hna lai an ti le cangkan. Taluk nih tu negotiate tu a tuhmi kan bawmh uh, tha kan pek timi statement an chuah. Sina kha statement an chuah ruangah kha hna nih kan NUG kan in bawmh hna lo an ti bal lo. Kha zei kan ti lai, tlangcung hriamtlaimi le NUG chungah zeitin le rian kan ṭuan timi hi atu ah chim a za rih lo. Cucaah cun a cheukhat media, cheukhat commentator pawl, Dr. Ṭhum Minh te pawl cun zei kan ti lai, Myo Yan Lawng Tin te hna pawl an biachimmi khi a chung thilri an theih lo caah an ruahnak sersuai in an chim i mipi nak khua ah ngeih nuam cu si men lai nain thil hrawk ngaingai mi khi si Dr. Thumin te hna zong cu professor an si cu mu asinain ground ah zei le cang ti an thei lo cu ka hna pawl le kan zei tluk in kanmah NUG rian kan 20 kan thei an thei lo cu i i he voi zat a kan i ton Ii hi hnatlaknak zeitindah kan tuah? Asinain macun maka myopaing lions pawl he khin zeitluk in dah kan i ton i zeitindah khua kan khan? Anmah an dirhmun zei ruangah dah an i tel khawh lo? Zeitindah an i tel khawhnak dirhmun zeitindah si te lai? Thil tampi um kha ka chim caan za rih lo. Asinain na chimmi cungah kha hna nih khan NUG Gansan tuah timi cu a hmaan lo. NUG Gansan tuah lo. Kan i tong peng ko, bia kan i ruah peng ko. Cun kan i bawm peng ko. Kan i bawmnak lam hi a tam tuk. Cucaah cun ni kan ti lai, khakha a hmaan lomi a si. A hmaan lomi ti vial lawng kha ka chim rih lai. Mahnak khan ka chim ahcun pei zei kan ti lai. Khi Biapi paak hi tam tuk kan chim ahcun bite tu i a cang ṭhan tawn i cun atu nai NUG an i ṭhen timi cu hmaan lo. Kan i ṭhen lo. NUG kan rianṭuannak fek tuk an si kan ti lai. Kan i theithiam tuk. Asinain politics si tikah pakhat kan chim hna awk belte cu cucu zei de si ti si ahcun atu movement kan tuah tikah thir pathum in kan kal. pathum in kan kal i pakhatnak ahcun election a teimi MP pawl kha an si. Kha MP pawl kha zei nih dah hruai hna ti cu CRPH nih hruai hna. Cu CRPH nih hruai hna tikah cozah pakhat kan si bantukin ram pakhat le cozah pakhat si bantukin parliament ka um hau. Khi CRPH cun kan parliament an si ko. Upadi an chuah thluahmah. kan herhmi upadi rak kan chuah piak kan timi poh an chuah zei ruangah atu ah sky magwe khika hrawng i ground ah khin ni kan tel kan man kan control thluama kan control mi hi vale zei kan tel lai um ground level kan control mi a tam ngai ya percentage kan chim ahcun exit rate zong sual lai kan chu ka chim lai lo i kha kan kan controlmi khua popo ah khuate ah khuamui pek rian pek hau cun atu ah khan paka papa apha kan ti kawl hol mu paka pha ti cu pitu kahwei phuai pa apha ti pi cu pitu ocho hi phuai maka pani kan tu kha hna pan ni rian an ṭun khawh nak sa khan upadi tuah piak hau kha upadi kan tuah mi kha kan ṭial mi kha NUG nih ṭial sa so mi se lo Hluttaw nih ṭha tein upadi tling si ding khin rectify in kan duh piak hlangmang. Cucaah cun kan rianṭuan ning hi atu ah world standard timi vawleicung phung khi ṭha tein kan zul dih. Macun NUG cozah kan si. Cu lawng cu za mawng a za lo. Eicah cu ram pumpaluk in kan dothlenmi si tikah atu ah khin NUCC timi um National Unity Consultative Council kha khan a phun kan sim si ahcun somthum le phuthum an i tel political party an i tel tlangcung hriamtlai bu kan i tel cun elected MP pawl an i tel khi zei kan ti lai kha vialte khan vei kan stakeholder khan panga in a hrampi kan ṭhen kha panga chung khan kan vun ṭhen than tikah cun a bu hi kan tam ngaingai asinain kha rian kan ṭuan tikah khin mi tampi nih nan i rual lo ti nan ti tawn i NUG sin chungtu si loin NUCC chungtu ah hin kan rianṭuannak hi um, kan duh tluk in a rang kho lo ei ca jam kha vialte mi kha khuzei de kan um timi hom kan i thei lo Zoom cung ah kan i tong meeting kan thu Zoom cung meeting thut si ti kah chan chan ah khi kan i thil ngan pipi cung zong khin foi tein kan lung tling kho i thil hme tete kan lung tling kho lo. Zei ruang ah hi ti hmai ton ma ruah bantuk khi si lo. Cucaah cun zei kan ti lai kan hnu lei ah NLD le zei kan ti lai a cheukhat NUCC chung a cheukhat bu kha an rian na thei sual. Cu tikah transitional constitution kan tial lai kan timi ah deadlock kan tong. Hi kha bantuk kha Federal Charter kan ton lio, kan tial lio kan voi thum hrawng kan tong. Sian kanmah le kanmah kan si he kan i tong i kan vun chim ṭhan tikah bia ka tlamtling ṭhan. I ngaite ti sa naite je kan ti le mesot ka kalmi kha hihi thil pipa si bal lai lo hi kan na theih sualmi hi an ti kan va kal le zan ah baruahnak hi ti bantukin kan tuahpi hna an rak ka tong bal lo an rak ka hmu bal lo cun kha rak rau atu zan kan na tonnak hmun hi a seipmi si maw cun kan bia leng a chuak lai lo ṭha tein ra ko kan ti hna kan vun sawm hna i kenju nih an ngeimi inn pakhat ah kan kan au hna tikah minung sawmthum hrawng an ra cu tikah thlathum chung online meeting kan ṭhu i deadlock kan tuahmi kha hitin bia kan vun na ruah tikah anmah la nu an vun na chawn tikah tlamtling ko Chan caan ahcun. Cucaah cun kan rianṭuannak cu a har na ti cun har taktak. Chan caan ahcun. Asinain khi ralkap he kan rak ka chawnh lio ahcun ni kan ti lai. Hi ti kan ṭhut lai, panh te khi kan ṭhu lai, rawl thaw te in kan pek lai. Hotel ṭha pi in kan chiah lai. Asinain kan duhmi taktak tling maw ti tling kho bal lo. Asinain atu atu ka rup pawl hen bia kan na ruat tik ahcun kan bia hrang cabuai an i cum hnawh asinain a dongnak taktan kan duhmi kha rak ka khat kan duhmi zeitin dah kan lak lai timi zawn tu ah khan kan rak ka khah lomi khi si cucaah cun kan tlamtling ko timi te kha pahnih chungah khan ka vun chim duhmi si